Once again mame nsa mma kwaaba ebiem nsa nfa mbra ɛyɛ fabio tv on youtube aha mame ma mo ɛyɛ akwaaba kɛseɛ paa ɛnfa mbra ɛyɛ fabio tv on youtube yaba kumase asante kɔtɔkɔ training ground aha ɛyɛ last training session a asante kɔtɔkɔ ɛnso ɛyɛ ɛde akɔ fiesi ɛyɛ club a yɛfrɛ nsɛ nations fc ana yaba a yɛde ɛyɛ report deɛ ɛtɔɔ fam biara nso ɛde ɛbrɛ mo but ansa na mɛkɔ so no maame nwehye ɛyɛ all muslims across the globe ha eid mubarak ha nwehye ɛyɛ all muslims across the globe eid mubarak ɛnra ha na wɔn nso etimi ɛde yɛ wɔn fasting no nyinaa nso etimi ban awie nti ɛnra wɔn bɔ bɔ mpaeɛ nti yɛsrɛ allah sɛ wɔn mpaeɛ na ɛnra wɔn bɔɛ no ɔno nso ebetumi asom na bibia nso etimi ayɛ fa nti ɛyɛ ɛnra ha na ɛyɛ muslimfoɔ no wɔn nso ɛde wɔn fasting no ɛba awie nti ɛbɛ wish all muslim across the globe ɛyɛ eid mubarak haa ne asra ala sɛ deɛ mo nso mo de to n'anim bia ɔno nso ɛbɛtumi ayama me nti sɛ dɛm ɛka no ha me ba sa nte kɔdɔkɔ training grounds ha me ba channel yi so akyɛ kakra me ba channel yi so akyɛ na me de reports ɛbrɛ mo asante kɔdɔkɔ training especially na me ba ha ɛyɛ most at times ɛnso ɛde report brɛ mo ɛyɛ game a ɛyɛ asante kɔdɔkɔ ɛbɔ ne baba yara ne ewuram nso de live coverage brɛ mu. Yɛkɔ away nso kɔ peke ɛyɛ games no live coverage ne report da bia nso de brɛ mu but due to one or two things bi ha etimi ma yɛkɔ akyire kakra but right now me na wɔn kasa yi deɛ ma saa aba back a ha Iniesta Iniesta sɛdeɛ mmea me boss Fabio Grosso ka no Iniesta ma saa aba back a right now deɛ ha Fabio TV ha this platform yi deɛ mo nim sɛ oba ɛyɛ local news na there is none ha there is none a platform wey deɛ ɛba ɛsɛɛve mu with the good local names nti once again sɛdeɛ meka no maba back a aha me nsa ɛde ɛyɛ adwuma pa no ɛnso ɛde bɛ no nti sɛdeɛ meka no ɛnɛ yɛbɛpiem ɛwɔ asante kɔdɔkɔ training grounds yɛba ha kyɛ yie kakra aha but last week me a me ne me boss fabio grosso ɛba ha ɛma ayɛ fabio ɛyɛ asante kɔdɔkɔ that friendly game a wɔn nso ɛne ɛyɛ david united boy no wɔn sɛ last week Wɔ Asante Kɔrɔkɔ na wɔn ni ɛyɛ program bi anaasɛ na wɔn ni competitive game bia nti last week no Asante Kɔrɔkɔ nso etumi ɛto ne nsa frɛ yɛ Debi United nso ɛne wɔn esi akan ɛwɔ Adakwa Gyakyia game no baa na wieɛ no na ɛyɛ club ɛfrɛ sɛ Debi United wɔn ahumileti Asante Kɔrɔkɔ ɛma ɛyɛ game no results no ɛkɔ abɔnten no Kɔrɔkɔ supporters bebree nso backlash a ɛtim ne pride keka wɔn adwene nso akyire tim nti sɛ me ne wo kasa yi deɛ right now asante kɔrɔkɔ wɔn nso atumi ayɛ wɔn final training session a wɔn nso de kɔbɔ ɛyɛ nations fc game no nso ɛnɛ nti yɛn anɔpɛ yi sɛ na me ne wo kasa yi deɛ training no aba na ɛyɛ yɛ a mebɛnya abotrɛ na mewurawura mu na mede vivid report ha because ɛnna asante kɔrɔkɔ training na ɛyɛ very snappy Haa sɛ all the time kɔrɔkɔ ba training grounds a ɔmo ɛyɛ list ɛyɛ time a ɛyɛ a na ɔmo tumi ɛde yɛ training kura ɛyɛ a na ɛyɛ one hour thirty minutes haa most at times ɔyɛ check asante kɔrɔkɔ training grounds a sɛ ɔmo ba na ɔmo bɛyɛ training a ɛyɛ a na list time kura ɔmo nso etumi ɛde prepare na ɛyɛ a na ɛyɛ one hour thirty minutes but ɛnɛ yɛba a ɛyɛ training grounds ehu ɛyɛ different story a yɛbɛtumi ɛnya abotire na yɛn nso yɛatumi adi ama sɛ yɛba ha no sɛ yɛhu panyini bi anaasɛ asante kɔrɔkɔ imc member bi anaasɛ even the new board na in the course of the report no menya aboterɛ na me nso mede ama ana mekɔ m'anim so a nations fc ahawan sɛ ɔmo ne asante kɔrɔkɔ ana ɛbɛtumi abɔ dwom no nyame bɔ akyi na nnura ɔmo training sessions aha na even ɛna anɔpa training sessions a ɛyɛ Nations FC nso held yɛ no, yɛbɛtumi anya aboterɛ na ɛbɛwie Asante Kɔtɔkɔ deɛ no a, yɛde ɛyɛ Nations deɛ no nso atae to abam because Nations foɔ no, wɔn ani abere papapapapapapapa because ɛno a yɛde aso toto fam no hɔ ɛyɛ ɛno a wɔn training grounds hɔ yɛse ani bere a wɔn nso na wɔn ɛde ɛwɔ training grounds a na ɛwɔ soro paa nti Nations Asante Kɔtɔkɔ players no so wɔn anim bereɛ ɛyɛ proud to this game a Ɛbɛyɛ sɛ wɔn ani berɛ paa na wɔhwɛ sɛ biribiara nso bɛtumi akɔ so yɛ dwoodwoo de ama club no nti ma menkɔ m'anim na memfa ɛyɛ report no nso mfa ntoɔ ma wɔn. Sɛdeɛ meka no nnɛ Asante Kɔtɔkɔ team no wɔbɛpie Arako Gyaakye a ɛyɛ nine anaasɛ sorry eight thirty. Haa usually ne yɛnim sɛ training no koraa anka ɛbɛba so ɛyɛ bɛɛ ɛyɛ nine Aha ne yɛnim sɛ training no ɛbɛba so ɛyɛ bɛn nan but yɛba ha no 8:30 ana ehu sɛ ɛyɛ Kumase korɔbea Asante Kɔtɔkɔ aha 8:30 pɛpɛɛpɛ na ehu sɛ ɛyɛ coach ɛfrɛ sɛ ɛyɛ Prince Owusu aha wɔn sɛ right now ɔno na ɛyɛ interim coach ɛde ma ɛyɛ club ɛyɛ ɛfrɛ sɛ Kumase Asante Kɔtɔkɔ nti 8:30 pɛpɛɛpɛ na yɛhu sɛ ɛyɛ coach no ɛnso ɛka na betwam then from there pɛ ana ɛyɛ assistant coach a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Hamza Mohammed ahaa wan sɛ ɔno ɔdɔ bowler as assistant coach osan ewura mu ɛwɔ youth side hɔ a Hamza ɛsan ɛyɛ ɛyɛ head coach ɛnso ɛde ma ɛyɛ youth team nti Hamza ɛnso ɛtumi ɛtoa so ɛma ɛyɛ coach no ɔmo ɛbɛ arrive ɛwɔ Adakwagya Akyea so from there pɛ a yɛhu sɛ ɛyɛ bus no ɛnso ɛtumi abɛpie mu ha nti Asante Kɔdɔkɔ sɛdeɛ meka no ɔmo pie mu ha ɛyɛ eight thirty Nti bus no bɛsii a pɛ haa ne hu sɛ usual thing players no startee sɛ ɔmo resisi one one players no nyinaa sisi wieɛ ana ɔmo marchee to the field nicely ana ɔmo kɔ bɔɔ mpaeɛ ɔmo gadaeɛ sɛ rɛkɔrɔkɔ ba bi a ɔmo yɛ no ɔmo gadaeɛ deɛ ne hu sɛ ɔmo lidi bɔ mpaeɛ ɛde yɛ training no nso startee sɛ ɔmo ɛde bɛyɛ hyɛ so but ansa na mɛkɔ the training proper no nso ma mema wo nya ne nteɛ sɛ na asante kɔrɔkɔ limited number of players ana bɛyɛ training no ha asante kɔrɔkɔ ɛnna anɔpɛ train na wɔyɛɛ no mɛde kɛ amoa hu sɛ ɛyɛ final ɛyɛ session a wɔn ɛrekɔ hyɛ ɛyɛ nations fc game no wopɛ ɛyɛ nations fc anaasɛ woba league no mu a asante kɔrɔkɔ team baako a wɔn ɛne wɔn hyia ɛwɔ ghana premier league mu a wɔn brɛ paa yɛ nations fc Ah because Nations FC since a wɔn nso etumi ɛbaa Ghana Premier League no no club a yɛfrɛ no sɛ Asante Kɔtɔkɔ wɔn nso ntumi nhyɛ Nations da nti wohɛ game wei a ɛyɛ both clubs no wɔn nso ani atumi abere pa nti Asante Kɔtɔkɔ wɔn bɛdu apɛ a wɔbɔ mpae na yɛhu sɛ wɔn nso ɛde ɛyɛ training hyɛ so Asante Kɔtɔkɔ wɔn start training wɔn start with ɛyɛ some ɛyɛ runs kakra bi Yɛhu sɛ ɛyɛ physical trainer no wɔamaakye yɛ boys no nyinaa akɔ yɛ the half of the center no anaasɛ the center of the pitch runs na wɔyɛ no na ɛnyɛ full pack nti yɛhu sɛ physical trainer no after sɛ wɔbɔ mpa yɛwie pɛ ana ɔmaakye boys no nyinaa nso ɛkɔɔ center hɔ boys no ɛyɛ runs for ɛyɛ close to ɛyɛ four to five minutes but that runs no na intensity no ɛwɔ fam kakra Ae na Asante Kɔtɔkɔ training no intensity no ɔmo rising no from ɛyɛ down to ɛyɛ top. Ae nti wohwɛ Asante Kɔtɔkɔ sɛdeɛ meka akyerɛ wo no a running no na intensity no ɛwɔ fam kakra nti ɔmo etwitwa park no a close to ɛyɛ four to five minutes. Ae that ɛyɛ session no ɛyɛ physical trainer no esi to it sɛ boys no obiara betumi ayɛ na biribiara ɛnso ɛtumi ɛfa nti from there pɛ Ana ehu sɛ ɛyɛ physical trainer na saa match boys no nyinaa nso de wɔn aba soro hɔ han sɛ ɔba asante kɔdɔkɔ ɛyɛ park a entrance no deɛ ɔbɛfiri ɛyɛ aseɛ ɔba pole na ɛwɔ aseɛ no deɛ that ɛyɛ end no ana players no wɔn ɛkokɔ kokɔ mmirika no ha that end no ana players no wɔn kokɔ mmirika no nti wɔn wie mmirika no pɛ ana ehu sɛ ɛyɛ physical trainer no wasan amatch boys no nyinaa nso asa aba top ha nti wɔn baa hɔ no That ɛyɛ session no woba ɛyɛ the left side a wɔn hyehyɛ cones wɔn ehu sɛ players no wɔn start ɛyɛ with the ball nti ɛhɔ no wɔn de cones no ɛyɛ yɛ some ball drills a close to ɛyɛ ten to fifteen minutes ahan nti after that running no ɛna ebi hu sɛ wɔn aba the left ɛyɛ hand side of ɛyɛ the top ɛyɛ center anaasɛ the top side of the pitch a wɔn firi aseɛ hɔ ɛba ɛyɛ top hɔ ɛstate ɛyɛ dark dose no nti wɔn firi ɛyɛ that left side hɔ pɛ ana ehu sɛ assistant anaasɛ the physical trainer wasan amaakye boys ne nyinaa akɔ the right hand side hɔ ah the right hand side ɛhɔ nso na wasan ahyehyɛ cones foforɔ ah but ɛhɔ no na ɛyɛ different training Asia no me kyerɛ wo sɛ that ɛyɛ side hɔ no ɔmo na ɔmo de boss aha na na ɛyɛ that drills no but ɔmo kɔɔ ɛsoro pɛ ɛna ehu sɛ ɛyɛ physical trainer no wasesa drill no aha from there na ehu sɛ players no ɔmo asate ɛyɛ yɛ some sprinting works aha otumi ɛde players mmienu egyina na ɔde mmienu egyina the tail end na ɔsan de mmienu asa akɔ gyina the tail end na mmienu nso egyina middle Aane, nti wɔn tutuu ɛyɛ saa mirika no ara, but saa mirika no na intensity no ɛwɔ soro kakra, aha wode compare runs no ɛne ɛyɛ that ɛyɛ drills no wɔbɛyɛ no ɛyɛ the left hand side hɔ a, that one side, anaasɛ sorry that right hand side hɔ deɛ, aha that section no na intensity no ɛwɔ soro, nti wɔn tutu mirika ɛyɛ sprinting west, wɔn kɔ ara na wɔn asa change no Aha ɔmo yɛ ɛyɛ this ɛyɛ drill a na ɔmo akyɛnyi no but ɛyɛ that drill no purposely na ne nyinaa ɛyɛ running aha na ne nyinaa yɛ running nti ɔmo yeyɛ yɛ some sprinting work ɛnso ɛtoa kɔɔ so ɛyɛ no close to ɛyɛ ten to fifteen minutes aha na ɛsɛ dɛ meka no na training na yɛ just one hour aha nti ɔmo kyekyɛ time no mu pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔmo yɛ that sprinting works no close to ɛyɛ ten to ɛyɛ fifty minutes to nti from there ana ehu sɛ wɔn nso e progress akɔ ɛyɛ another session but ansa na mɛkɔ so no ɛnɛ maame nfa twenty man squad na wɔn ɛba training no ɛnfa ma ho ha bibia nsesa this twenty man squad a mɛde brɛ wɔn wɔn na nyame bua wɔkyina wɔn ebetumi ɛnya nɔɔd no akɔbɔ yɛ nations game no. Aha because ɛnɛ Kumasi Asante Kotoko training no na yɛ limited players. Aha 20 players, goalkeepers ɛyɛ mmienu. Aha na outfield players nso 18. Aha nti ɛyɛ Nations FC game no squad a wɔn nso ɛbɛtumi awura mu no sɛ biribiara nsesa a aha menim sɛ Grosso tena ase a ɔde ɛyɛ final 20 man squad no bɛbrɛ mu. But ɛnɛ mmeranteɛ du baa anaasɛ aduonu, twenty, ahaa, aduonu, saa na mɛka no sɛ mɛte nso a na ma correct no nti mmeranteɛ twenty a wɔn nso atumi ɛbɛyɛ training no ma me nwuram na memfa ɛyɛ wɔn nso mfa ma ansa na mede ɛyɛ training a ɛno nso ɛtoa so no nso ɛde ama mu nti goalkeepers mmienu na ɛbaa ha goalkeepers mmienu Aziz Dari formerly of Ebetsim United ɛnɛ ɔno nso ɛtumi ɛbaa then a player a ɔno nso yɛfrɛ no sɛ Fatawu ha Fatawu wɔn sɛ Kamara Mohammed deɛ due to a red card accumulation a Kumasi Asante Kɔrɔkɔrɔ ne Karela ɔkɔdi yɛ no nti this game ɔyɛ out ha nti ɛnɛ two goalkeepers a wɔn nso ɛtumi apue mu ha na ɛyɛ Aziz Dari ha na ɛyɛ Fatawu ɔno nso ɛtumi apue mu ɛwɔ ha. Deɛ na ɛfiri hɔ a defenders a wɔn nso tumi bɔ pene anaasɛ wɔn tumi gye peneɛ nso piem wɔ ɛne training grounds ana mebɛbɔ ama mo no. Samba Ndongani ha the captain of ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛnɛ ɔno nso tumi de piem wɔ ha Zakaria Fuseni ha Zak ɔno nso tumi de piem wɔ Hamzata Musa Musa Hamzata, ɔno ɛkaa defenders no ma wɔn bɛpie mu a Emmanuel Kotei, ha Emmanuel Kotei nso ɛtumi ɛbɛpie mu a Patrick Asiedu, ha Patrick Asiedu, ɔyɛ one player na Asante Kɔdɔkɔfoɔ no ɛkɔɔle for ɛyɛ national team but masa wohwɛ ne performance no de aba fam aba fam paa nti meyɛ sure sɛ nyame boɔ ɔkyena sɛ ɔtumi nya minutes bi a ɔno nso ɛbɛtumi akeka no nti Patrick Asiedu ɔno nso ɛtumi ɛmɛki nɔɔd no nso ɛwuram de ne player ɔno nso yɛfrɛ sɛ Joseph Amoa ha Joseph Amoa ɛtumi finalize yɛ defenders no ɛma ɔmo ɛbɔ ano nti defenders a ɔmo nso ɛbɛtumi awuram ɛwɔ nyame boɔ ɔkyena game bi bia nsesa a ha biribiara nnsesa ha because football no wɔn bɛyɛ training wɔ ha yɛnim sɛ sɛ obi di injury koraa ɛwɔ ne ho ɛrekɔ a yɛnim ha nti sɛdeɛ meka no if anything all last anaasɛ if all things being equal ha sorry if all things being equal sɛ biribiara nsesa a these defenders a mabɔ wɔn din no ana wɔn nso ɛbɛtumi akɔ ɛyɛ game a kɔdɔkɔ nso ɛne nation bɛtumi abɔ nyame bu akyi adeɛ no firi hɔ a midfielders a wɔn nso ɛbɛtumi agye peneɛ nso akɔ that game no emmanuel antwi ha Ɔno wei bɛyɛ twɛn yɛn nɛ Seth Kwadwo ha Seth Kwadwo ɛnɛ ɔno nso ɛtumi ɛbɛyɛ twɛn ni player a yɛfrɛ no sɛ Prince Badu ha Prince Badu nso ɛtumi agye peneɛ nso ɛbɛyɛ twɛn sɛ Prince Badu ne anaasɛ sorry Prince Badu ne former team ha nso ɛyɛ Nations FC nti after sɛ ɔno nso ɛba ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ san ɛne yɛ ne former club ha Nations FC nso ɛbɛtumi ɛde ahyɛ so dɛne player yɛfrɛ sɛ Hubert Gyewu ha wo bɛ gya wo ɔno nso etimi ɛbɛ yɛ training ɛnɛ baaba yaya ha baaba yaya ɛnso etimi ɛbɛ yɛ training ɛnɛ peter amid wakwa peter amid wakwa ɔno nso etimi ɛbɛ yɛ training ɛnɛ ana player ɔno nso efirɛ nso ɛna sɛ sorry yunus adams ha kame yɛ aka ɛ joseph amoaba joseph joseph amoadeɛ ɔno ɛyɛ defender nti player yɛfrɛ no sɛ Inusa Adams, ɔno nso tumi agye piniɛ nso ka ɛyɛ midfielders no ma wɔn nso bɛyɛ twinini. Then ɛyɛ strikers no a wɔn nso tumi gye piniɛ baa ha no, Albert Amoah, Donzo Morifin, Dogo Yakubu, Elvis Tseibah Fuawuchi, aha finally ɔyɛ back to Asante Kɔtɔkɔ squad, aha biribiara nsesa deɛ a nyame bo ɔkyena sɛ wohu sɛ Elvis Tseibah Fuawuchi ɔno nso ɛreka Kɔtɔkɔ squad no a wɔn akɔ fie si nations a mɛma no nso nyɛ wɔn ha. Nti squad a wɔn nso ɛtumi ɛba training na anɔpa 20 squad no aha ana me nso mɛtumi ɛde ama wɔn nti ma me nkɔ so na me nfa ɛyɛ training sessions na ha how a ɛtumi ɛ progress from ɛyɛ that ɛyɛ drills no na me nfa ntotoɔ na me nfa bibia ɛnso ɛntumi ɛmbra na wieɛ nti sɛ na me ka no just from ɛyɛ that sprinting works pɛ aha na ehu sɛ Kumasi Asante Kɔdɔkɔ boys na progress Wɔn a progress, wɔn ba ɛyɛ dɛ down ɛyɛ half of the pit. Ah, wɔn firi soro hɔ ɛsan ɛba ɛyɛ down. Wɔn ba ɔpɛ ɛna ehu sɛ wɔn nyinaa ɛmaakye kɔ goal post no ho. Ah, Kumasi Asante Kɔtɔkɔ players no nyinaa ɛmaakye ɛkɔ ɛyɛ down ɛyɛ pole no. Ah, down pole no yɛhu sɛ wɔn ɛstate ɛyɛ goal scoring. Ah, Wɔn ɛde post ketewa bɛ si ɛyɛ the target angles of the ɛyɛ post no ɛna ehu sɛ ɛyɛ coach no ɔkyerɛ sɛ players no bi to bɔɔl no ma wɔn a na wɔn banging saa nti wɔn yɛ ɛyɛ that drill na close to five minutes aha wɔn bu bɔɔl bɔɔl no ɛto net no mu saa hwɛ ɛyɛ kɔrɔkɔ a wɔn hia goals wɔn hia goals paa because nyame bu ɔkyerɛ nations foɔ no hwɛ ne bere a wɔde reba a, sɛ Asante Kɔrɔkɔ antumi ammɔ ne ho mmɔden ammobɔ ntena no angu mu de a, nneɛma nso betumi aha adwempa. Enti Kɔrɔkɔ boys no nso faa ɛda dues no mu close to ɛ five minutes, aha close to five minutes, ɛna ehu sɛ coach no asa asignal wɔn sɛ wɔn mbra na wɔn nsa mprogress ɛyɛ from there. Then from there no ɛna ehu sɛ ɛyɛ coach ɛfrɛ nsa Hamza, aha wasɛte ɛyɛ half pack, aha wasɛte half pack, That ɛyɛ session a ho Hamza Hamza startee ɛyɛ ne tactical drills no ha coach Hamza ɛsɛtee half back yɛhu sɛ ɔgɛda defenders no ɛwɔ one side ɛna ɔgɛda attackers no ɛnso ɛwɔ another side nti that ɛyɛ drills no ɛkɔɔ so for close to twenty minutes ha that drill no deɛ mentumi ɛndisco so nneɛma pii ha because asante kɔdɔkɔ yɛba ɔmo grounds ɛnyɛ sɛ ebi a yɛbɛ expose nneɛma Aha supporters no a ɛyɛ a mopɛ ɛyɛ mo club no ho nsɛm atie nti na ɛyɛ a yɛba ɛyɛ ground saa nti ɛnyɛ sɛ ebi a yɛba ha abɛ expose nneɛma aha nti deɛ ɛteɛ no nti Asante Kɔtɔkɔ sɛdeɛ meka no coach Hamza supervise boys no aha ɛma ɔmo nso ɛyɛ that drill no close to twenty minutes ah close to twenty minutes ɔkyɛnyi tactics bebree ah ɔhwɛ ara na ɔhu sɛ ebi a deɛ players no deɛ wɔn yɛ no ɛnyɛ deɛ ɔkyerɛ wɔn a na hamza aprɔm nto wɔn sɛ ebi a wɔn ɛnyɛ nneɛma yie but maame ma wɔn sɛ ɛho sɛ that ɛyɛ session no hamza ana taking in charge ha sɛ tactic ɛyɛ works ne deɛ most at times ɛyɛ ana head coach no ana yɛ ayɛ na taking in charge but ɛna yɛ ba training grounds ano Yɛde yɛn ani totoo fam a na yɛ monitor training no. Tactics works bi a ɛkɔɔ so bia Hamza a na take in charge. Aha that ɛyɛ session kɔ so no na ɛyɛ coach Prince Owusu nso te ɛyɛ dugout mu nti Hamza ɛhwɛ sɛ ɔde boys no ɛbɛfa ɛyɛ that tactics no mu ara kɔpem sɛ wɔn nso ehu ɛyɛ deɛ coach nso ɛyɛ. Then from there a na ehu sɛ Kɔdɔkɔ boys no ɛsan ɛyɛ ɛyɛ set piece ɛyɛ training. Aha wɔn startee sɛ wɔn bɛyɛ corner kick drills nti wɔde bɔɔl no ba right a na wɔn ama ɛyɛ left back apagya na ɛyɛ defenders no ɛyɛ challenge attackers no ha na wasan ɛmuvu aba right na wɔn apagya aba na defenders no nso ɛyɛ challenge ɛyɛ attackers no nti ɛyɛ that ɛyɛ corner kick drills no nso ɛkɔɔ so close to ɛyɛ seven to ten minutes then from there ehu sɛ wasan ya progress aba yɛ free kicks ha progress aba free kicks ɛbɛyɛ yɛ ɛyɛ free kick drills a kɔpem sɛ wɔn nso ɛkɔ stretch off a ɛyɛ training no nso etumi ba na ɛyɛ nti training no ha na ɛyɛ just for one hour ha sɛdeɛ me start me kae no training no na ɛyɛ just for one hour but wɔ the intensity of the training na na ɛyɛ medium Ah compare to ɛno a nations deɛ no a ɛnkyɛ mede bɛbrɛ no ah na asante kɔrɔkɔ deɛ no ɛwɔ fam ah nti ɔmo wie ɛyɛ da corner kick anaasɛ corner kick ɛne free kick goals pɛ yɛn sɛ kɔrɔkɔ players no ɛsan yɛ match ɛkɔ dugout no hɔ ɛkɔ stretch yɛ ɛma ɔmo di ɛyɛ training no nyinaa nso ɛtumi ɛba no ɛyɛ but ansa na me close ɛyɛ kɔrɔkɔ chapter no ma me nwura ɛyɛ nations aha ma me nwura ɛyɛ nations na me nfa ɛyɛ news kakra a ɛno na yɛde aso toto fam ɛwɔ mo training ground ɛnso ɛntoɔ ma yɛwie a yɛabɛ wrap up things ne yɛde ɛyɛ biribiara ɛnso aba na wie ɛnso ɛde ama ɛnna Wuram ɛwɔ Nation Safety Training Grounds a ɛno na nteɛ a ɛnyaa ne sɛ Dɔkta Kwame Kyei ha a Dɔkta Kwame Kyei apue no wɔ Nations Training Grounds ha ɛno na Dɔkta Kwame Kyei the owner of a Nations Football Club reports a ɛno a ɛpekee ɛwɔ Nations FC wɔn training grounds ne sɛ after the training na ɛno a yɛsi Nations FC training ground ɛyɛ pɛɛni kɔhwɛ wohwɛ intensity a Nations FC yɛsi wɔn de yɛ training a na ɛwɔ soro. Aye report a ɛno a yɛ gather firi ɛyɛ Nations FC abrankɛse nso ɛne sɛ ɛno a wɔhwɛ Nations FC ɛyɛ training ahokeka no a na ɛwɔ soro. After ɛyɛ ne training Doctor Kwame Kyei ɛne boys no ɛyɛ meeting close to two hours. Aye ɛno a wɔhwɛ Nations FC game yɛ wɔn amii game no paa a wɔn se ɛyɛ that record no a ɛwɔ sɛ Asante Kɔtɔkɔ sen sɛ wɔn baa league mu Kɔtɔkɔ ɛnso ɛntumi nhyɛ wɔn da no wɔn nso ɛpɛ sɛ wɔn retain ɛyɛ that record no nti ɛno na Nations FC after ɛyɛ the training no wɔn ɛtumi ɛyɛ meeting close to ɛyɛ two hours ha ana yɛsɛ anya no nteteɛ sɛ doctor koraa aprɔmise boys ne sɛ nyame bu ɔkyena sɛ wɔn nso ɛtumi ɛwuram ɛwɔ yɛ adakɔgya akyi anaasɛ baba yara sorry Babea Nana Gemah wɔn nso ne Kɔrɔkɔ ɛbɛbɔ no so wɔn tumi nya win a ɔno nso wɔ special package nso ɛde ma wɔn nti nations aso ɔyɛ ha wɔn camp report kakra ɛno a yɛ pekee no ɛna yɛn nso yɛtumi ɛde ama ɛna anɔpa ha ɛna anɔpa sɛdeɛ meka nations ɛso ɛbɛyɛ wɔn final training ha ɛno a the likes of Razak Simpson Emmanuel Ano a wɔn nyinaa na wɔn ahokeka nso wɔ soro paa nso wɔ training ground nti ɛyɛ training report aha a yɛba Adakwaja akyi Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛyɛ nyame boa Sunday 3pm game a wɔn nso ne Nations FC bɛbɔ no ana yɛatumi anya abotrɛ detail ɛyɛ report no nso atumi ɛde ama no nti sɛ dada bi ɛka no woba page no so na ɛnɛ ana ɛyɛ first time a wɔba page no so ano abɔ wɔn mmɔden sɛ wɔn nso wobɛtumi asubscribe page no na wahyɛ ha na wahyɛ akɔ various group no na notification bell no so da bia waputin on sɛdeɛ da bi a yɛde ɛyɛ video bɛtum no wɔn nso wɔatumi anya biara nti ɛyɛ report no aha ana yɛde bɛsi nyame boɔ akyina Yɛbɛpiem wɔ Baba Yara Sports Stadium de bɛtɔ fam biara. Ɛyɛ proud to air the start of the game. Fabio TV trust yɛ sɛ yɛn nso yɛbɛtumi de abrɛ. Iniesta sɛdeɛ meka no right now meɛ back for good a ɛyɛ reports a ɛno nso ɛwɔ ɛyɛ Ghana Premier League ɛne Asante Kɔtɔkɔ ho biara. As time goes on no yɛn nso yɛbɛtumi de ama nti aha ɛna yɛde bɛsi hyɛ nyame bu ɔkyena ɛwɔ Baba Yara Stadium Asante Kɔtɔkɔ. ɛne Nations FC. Ebetumi ɛde report bi a ɛbɛtɔ fam biara nso ɛde ma wo. Nti sɛdeɛ meka no, aha ɛna ɛde mo besi. Bye bye.